Hmasa in chibai vek ule, kan tan tak tak hmain ka channel te lo like lo subscribe leh vek turin ka ngen che u ni. Vawi in chuan peplum cut dan kha kan zir anga ih tam tak design tam tak tih han tih dawn pawn, a kal kan kal sawt lo em em a a chhan chu question zawhna kha a lo awm leh zel a ka chiang lo a chumi chu tih a ni zel a chuvang chuanin video hmasa lam pang te kha lo en chiang ula ih chiang deuh in lo en nawn leh ula khatah khanin zawhna in rawn zawh hmain ih video zawng zawng lo en chiang ula chuan comment lam pangah khanin ih in zawhna te ka chhan te kha lo en pah bawk ula a chhan chu a bul atanga. Kan tih tawh hnu kan kal zel chuanin kan kal sawt dawn lo luttuk a, vawiina kan tih tur hi Manipur lam panga ka channel te lo en ve thin, lo hlawkpui ve deuh mai kan unau nu ti mai la hriat ngai chu a ni chuang lo a, chu chuanin Instagram lam pangah te min rawn DM a, Mizo tawng chu a thiam lem lo a. Engtin nge i hriatthiam a, Mizo tawngin ka sawi bawk sia, ka tia ka hrethiam ve mai, a tia. Ei, a cut dan velah khanin chu chu Peplum cut dan kha ih khawngaih takin min lo tihsak thei em? a rawn tia, chu chu kan rawn ti dawn a ni. Chuan a measurement lak dan leh ih a cut dan a tirah A cut dan ang zawng zawng kha chu kha a pangai simple deuh hlek ih a pangai tawp cut dan ang kha chu video hmasa lam panga te kan ti deuh nual tawh a, kha kha kan lo en nawn leh ang a measurement kha a dar sawm pali a awm kha sawmthum pariat a ban bul sawm pathum. chuan a kawng sawmthum ang khan kan ti leh anga in lo chhinchhiah anga chuan a cut dan phung pangai ang kha chu kan hre tawh a chuan a kawng lampang a pe plum tak lak dana kha ih kan lo eh kan in zir tir leh dawn nia chuan video te hi i lo siam zung zung rawh lo ti zung zung rawh hi min ti thin a amaherawhchu a harsa ve em em a. Ih chhun lam pangah hian han ti han ti tak tak dawn hian sound hi tam lut tuk a thereng lo hram nuai nuai nen eh in salai kan ni bawk a lo lo ri beng chheng nen zan lamah han ti dawn ila light te hi a tha tawk lo bawk sia chuvang chuanin min lo hrethiam hram hram dawn nia a theih ang a rang chuan rang chuan rawn tih ve zel kan tum anga chuan zawhna tam tak inneih te kha eh youtube a min zawh loh pawn instagram lampangah khan d p kawlni tih khan c o l a ni uai tuna ka channel hming ang hianin ih min rawn zawng a tah khanin min rawn d m dawn nia chuan ah a next ah a next video ah eng nge eng design nge in duh tih kha rawn sawi ul a a chhan chu kekawr tih vel ang kha chu lo la request loh ula ih tuna kan tih tur chu kawr kawr kha a la ni zel hria. Kawr ringawt pawh hi ih a cut dan hi kan la chiang lo hlawm lutuk a, a bul tangin sawi zel a la ngai si a, chuvang chuanin ih kawr lam pangah khan eng ang kawr cut nge in duh tih kha in lo sawi dawn nia. Tihian a kawng hi tihian kan cut a. Hei hi a kawng hnuai chin a ni ta chuan hemi hi a arh dan tur hi thenkhat chuanin puan tha an ui chuanin hetlai atang hian heti hian an la thlawk tawp a amarawhchu khatiang anga kha chuan a nalh mawh lutuk a chuvang chuan-- khata la thlawk tawp lo khan tunah puan thanah kan kan ka rawn place ang a ka rawn dah thuah ang a chuanin kan en dawn nia chuan tihian puan thanah hian hetia kan tih hei tihian hetia kan tih ringawt a heta kan lak arh ringawt kha chuan tah hian a thlawk huau dawn a chuvang chuan hei hi tihian. ti hian kan her anga ti hian hei helai hi hei a hmawr leh ti hian a in tawk anga ti hian kan her anga chuan hemi hi ih hetala arh deuh kan duh pawn he ti hian kan ti ang chuan ti hian chuan hei aia la arh duh pawn he ti hian i ti theih mahse puanthan hi helaia kawng tur kha hisap ve ngai a he ti hian. heti hian ti kual anga ti hian ti hian i herh kual ang chuan helai i cut khanin ti hian a lo ni ta chuan hetah hian heti hianin space i dah ta. Chuan heti laia i kat khan a lai taka hitah hianin ti hian a zum angin a awm thin a, khami kha i hisa panga helai zum zum awm lo tur khan ti hian heti deuh hian ti hian i la kual anga hetlaia kat zum nghal put lo turin zum deuh put loin maw chuan ti hian. hei he tia ni la kual ang chuan a nih loh chuanin thih pakhat leh chu puan hi a he zawngin ti hian ti hi chuan puanthan hi a hek ve lutuk a chuan a he zawngin. ti hian i la thei bawk. Mahse, a arh nalh duh zawk hetianga i lak hian i thlep a, a sir zawng hetia i lak hian ti hian a arh nalh duh zawk a ni. Hei tih chuan tura kha. Ti hian. hetia i thleh hian a arh dan hetia ih a a rawn arh dan a kha a nalh zawk a khami a ni lo a a pangai tawp a i tih duh pawn ih nichina a hmasa ber a kan tih ang khan a pangai tawp a i tih duh pawn ti hianin a tih theih tho ta hetah hianin puantha a nih ui deuh a nih chuan hetah hian i la arh deuh ang a ti hian chuan tlem tein ti hian. Tihian i pawt anga i pawt kual anga hei helai helai a arh ve tur khan hetlai arh arh leh arh loh a nasat dana kha chu hetia tih zau kha ni mai a hma kan sawi tawh ang khan khami te zawng kha ni khati zawng kha vawiin atan ni hrih mai sela in zavaiin lo hlawkpui ngei ka beisei.